Essalamu aleýkum hormatly ildeşler. Şu gün on altynjy dekabr iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň hepdäniň hem sişenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň kanallaryna. Men şu gün siziň siz bilen ýaňky otuz ýyllyk bellenen baýram boýunça Bitaraplyk baýramy boýunça gürrüň etjek we şu ýerde meň belläp geçjek zatlaryma size gaty gyzykly bolmka diýýän. Geliň ýene bir gezek geleliň Bitaraplyk diýmek näme? Bitaraplyk diýmek hiç bir ýagny gurama hiç bir uruşlara hiç bir uruş edýän döwletlere goşulmaly däl, ýarag bermeli däl, ýagny özüňi bitarap, neýtral saklamaly. Gysgaça aýtsam şeýle, bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylyň on ikinji dekabrynda ýaňky Bütin milletler guramasynyň ýygnagynda ýüz segsen bäş döwlete gowrak şo döwletleriň hemmesi Türkmenistanyň bitaraplygyny bitaraplygyny tassykladylar we karar çykardylar. Ondan soň. Berdimuhamedowlar gorkup birnäçe gezek şu bitaraplygy ýene Bütindünýä Milletler Guramasynda tassykladylar. Gepiň tümmek ýeri şu güne çenli biziň bitaraplygymyz diňe diktatoryň tarapyndan bize garşy ulanyldy. O diýmek näme? Şu bitaraplyk biz ýagny bize goşulmak hakyňyz ýok, biz aýratyn ýolumyz bar, ýaňky Nyýazow öz ýoly Ruhnama ýoluny, Altyn asyr ýoluny dowam etdi-de, ölüp gitdi. Ne Altyn asyrda ýaşadyk, ne ýaňky Altyn asyry gördük. Şo allow propagandasy dowam etdi-de, ölüp gitdi. Indi iki müň ýetden bäri Gurbanguly Berdimuhamedow öz tohum tijesi bilen, ýagny döwleti dolandyryp gelýär. Üýtgän zat ýok. Şo Gurbanguly Berdimuhamedow. Maşennik, kezzap, allakçy, ýallak, çäreçi. Şo Türkmenistana dolanyp gelýär. Şoň üçin iki müň ýetiden bäri Türkmenistanda ýeňişler ýok. Biz hemme ýerde, hemme tarapdan yzda. Bir idiotlyk boýunça ýaňky Ginnes kitabyna girdik, idiotlyk boýunça başga biziň gazanan üstünligimiz ýok. ne bir belli bir sportsmenler, ýagny on sekiz ýylda birki sany sportsmen bolaýmasa, ne bir belli adamlar öňe çykdy, ne bir açyşlar edildi, ne bir biziň ýaňky adamlarymyz bütin dünýäde öz ugry bilen, hünärmetdigi bilen belli boldy, hiç zat ýok. Ne ylym, bilim ösdi. Hälem Köp köp taňyrkasyn bütin dünýä uniwersitetleri orsyýediň tuwikeň uniwersitet institutlaryna şolar bilim beren soň biziň intek ýaşlarymyz tupoý däl türkmenistanyň içinde bilim alar ýaly ýagdaý ýok siz özüňiz gowy bilýäňiz ine men şu gün bir gyz maşgalaň ýüzlenişini gördüm näme üçin bize ýagny biziň pullarymyzy ene-atamyň berýän pullaryny konwertasiýa edip bileňzoklar näme üçin biz sizden karz soramzok sadaka soramzok näme üçin şo pullary konwertasiýa edeňzok belli bir institutlarda okamaly başgaça ýaňky şol institutlarda okamasaň uniwersitetlarda okamasaň konwertasiýa ýok o niriň zatlary Gurbanguly we Serdar Berdimuhamedowlar iki sany çäreçi boýun almaly. Türkmenistany dolandyryp bilenoklar. Türkmenistanyň elementarnyý manady konwertasiýa bolanok. Hiç bir döwletde. Hiç kime gerek däl. Asly türkmen manady hiç kime gerek däl. Başga döwletleriň ekonomikasyny gurnýan walýutalaryna deň gelenok. gaty yzda galýar. Hiç kimin konwertasiýasy bilenok. Mysal üçin, özbek pullaryny, gazak pullaryny, gyrgyz pullaryny, azerbaýjan pullary, afgan pullaryny konwertasiýa edýärler. Türkmen pullary diňe Türkmenistanyň içinde. Başga adama gerek däl. Başga bir döwlete gerek däl. Sebäbi döwlet konwertasiýa edip, seniň bilen alşalyş edip bilýär, senden haryt alyp bilýär, saňa haryt berip bilýär. Ýok şo zatlar. Şu bir çöregiňden oçurt. Çörek nähili ýagşy üpjün etmeli halka, eti, guşy nähili üpjün etmeli, aýlyklary saklamaly, jerime salmaly, konwertasiýany saklamaly, konwertasiýa ýok, ykdysadyýet ýok. Ine şo Türkmenistan. Indi geliň, men size birnäçe wideo görkezeýin, hormatly ildeşler. Şol 30 ýyllyk baýramy, ýaňky Bitaraplyk baýramy, ine 30 ýyllyk Bitaraplyk baýramy geçdi. Heý bir halkymyza bir täsir boldumy? Hiç hili. Absolýutno. Iki sany çäreçi, Gurban we Serdar Berdimuhamedow indi öň içinde çäreler geçirýän bolsa, indi daşyndan adam getirip, olar bilen çäre geçirýärler. Gülkünç, men öňem diýýärdim, biz garaşly, biz bitaraply däl, biz taraply, biz Rossiýaň, biziň ýolbaşçylygymyz Rossiýaň gullary. Ynanmarsyňyz, häzir görkezerin. Üns berip seredin şu wideo. Ine Putin Türkmenistana gelýär. Bilseniň sagat dörtde daňda. Görýäňizmi? Üns beriň, sagat dörtde daňda Putin gelýär Türkmenistana. Çagajyklar näme edýär şol sagat dörtde? Görgüliler paltolaram ýok, bir ugurly nimelerem ýok. Hemmesi gowy geýnipdi. Olar bäş minut çykýar, garşy alýar, gidýär. Bu çagajyklar çäreçi ýaly, çäreçilere hyzmat edip daşynda durar. Dörtde näme işleri bar? O çagajykyň ene-atasy ýokmy? O çagajygyň haklary ýokmy? Bütin döwlet çagalary rahat ýatar ýaly işleýär, bu bolsa çagalaram ulanýar. Dörtde çagalary çykaryp bolmy? Putin gelýär. Wah, Tramp gelsin, tapawudy näme? Tramp gelse ýakaňdan tutar. Üns beriň. Gurbanberdi Muhammedow şolar Putine garşyp tamyň içinde otyr, ýyljak ýerde.

Ne Gurbanguly ne Serdar Berdimuhamedow barmaly. Ýöne Gurbanguly Türkmenistany dolandyrýar. O Serdar Baklaşkadan topy ýok. Olam bir çäreçi. Bu çäreçi gidip Putini garşy alýar. Näme üçin Putin dört ýigrimi sekizde gelýär? Putinem bir gorkak, bunterde ýaşan gorkak. Ýani Gazagystanyň üsti bilen dörtde gije gelýär. Ýanki ukrain atakadan soň. Şeýdip gelýär dörtde. Bolmasa gündiz gelmeli adam. Dörtde gelýär. Üns beriň. Şul ýaly myhman gelende men hökman garşy almaly diýip. Sen sen hojaýynyň. Sen Russiýa baryp atçot edýäň. Sen döwlediň ýoga, sen bir Russiýaň guberniýasy. Ine şul ýaly watan dönükler atal ogul çäreçiler Türkmenistany dolandyrýar. Bu masgaraçylyk. Bütin dünýä ýene bir masgara boldular. Men öňem aýdýadym, Türkmenistan masgara edýän bizde, ho, biz ýöne

Eto ne uvaženýe eto rabstvo. Ine ne takaýew ne özbek ne gyrgyz garşy alýar dörtde gije. Bul bolsa böküp çykyp çäre çytýar hujyny geldi. Ine şu ýaly putiniň gullary. Indiki wideo serediň. Men öňem aýdýadym putin bulary hasabam edenok. Bular ýaňky prezident diýip hasabam edenok.

Köçüň çagyryp. Ýok, şuňa bir üýtgeşik hyzmat etjek bolup, men ba seň guluň bärde, meni aýyrma. Ine, şeýle men şu ýerde oglum ba, men ba, biz saklap durus Türkmenistany siziň üçin diýip, ine şul ata, ogul, Watan dönükleri. Men Türkmenistanyň çinowniklerine ýüzlenýän, siz utanyň ýokmy şul ýaly adama hyzmat etmek? Şul ýaly ýallaklara hyzmat etmek utanç. Şuň ýanynda durmak utanç.

Indiki wideo serediň.
Sili prýama na peregoworah. Na etom wideo lider. Indi buluň ýykylýan adamy ýagny Putin ýykylýar. Bütin dünýä Putini ugalownik diýip hasap edýär. Bütin dünýä Putini ýaňky ýigrenýär. Putin hökman gitmeli iki müň ýigrimi altda. Gitmese bolanok. Rossiýa dargaýar gitmese. Putin gitmese Rossiýa darga üns beriň. Putin gidýär Rossiýa durýar. Şol ýaly bir kezzap şol ýaly bir ganhor adam Türk önim Rossiýany dolandyrýar. Olam Türkmenistanyň ýerine iki sany kezzap böküp aýagyna ýykylýar. Ine üns beriň. Şu ýerde Rywayatsa, w zal, gde Putin. Putina. Otuz ýyllyk bitaraplyk bolanda şol ýerde birnäçe protokol duşuşyklary geçýär. Ine, Putin Erdogan bilen duşuşyp durka, ýaňky duşuşmakdan soň birnäçe wagtdan Pakistanyň premýer-ministri bilen duşmaly Putin. Pakistanyň premýer-ministri kyrk bäş minut garaşýar, garaşýar, çydaman turup göni gidýär Putiniň ýanyna.

hormat goýman. Olar bolsa şo ýallaklap, Nyýazowa ýallaklap Gurbanguly ogurlyk edip ýallaklap basylman zordan galdy. Nyýazow öldürip indi Putine ýallaklaýar. Muňa tapawudy ýok kime ýalaklamak. Şu birinden bir zat çözülse, ýaňky şuň kresasyny gorap bilse, şuň jan saglygyny gorap bilse ýallaklaýar. ne munda dostoýnstwo bar, ne munda bir namys bar, wyždan bar. Ine, şu ýaly milli lider bolup ýören iki sany gahryman, iki gezek gahryman bolan adam, kezzap, Türkmenistany dolandyryp ýör. Ine, şonuň üçin siziň hiç zadyňyz ýörenok. Türkmenistan hemme ýerden masgara. Gül ýaly döwledimiz bar, parahat asmanymyz bar. Wah, Afganistanda-da parahat asman. Türmede-de Türkmenistanda Owzyndepäň türmesinde ýokarsynda parahat asman. Çowraslan, o Berdimuhamedowyň gazanan üstünlikleri däl, öňden gelýän, iki ýüz ýyl mundan ozal gelýän parahat asman. Ony biziň ata-babalarymyz dikeldip gitdi parahat asmany. O Gurbangulyň oň dahyly ýok oňa. Gurbanguly uruş etjek diýse-de, hiç kim bilen uruşmaýar. Gelip urup gidýärler. Onda-da parahat asman. Ine şonuň ýaly parahat asman, ýagny gül ýaly durmuşymyz bar, gül ýaly döwletimiz bar. Men size gürrüň berdim-ä, men togsan bir, togsan bäşde daşörtde işledim. Daşörtde uly pul gazanýardym. On müň dollardan ýokary. Türkmenistanyň ýerinde bir müň dollar soganymda ýaňky patyşa ýaly gezýärdim. Menem aýdýardym, Wah, gül ýaly Watanymyz bar. Hemme ýeri polisiýa, hemme ýeri kontrolly, hemme ýeri neme, hiç zat bolmaz. Şu ýerde öz-özüňe öläýmeseň, hiç zat bolmaýar, haklaram ýok, elbetde. Ine, şeýdip gidýärdim. Indi düşünýän şoňa. Tä o ýerde ýaşap bolmaýardy, ýaşap bilemokdym. Gidýärdim, daşynda işleýärdim. Sizem şony edýäňiz häzir. Meň togsan birden togsan bäşe eden günlerim, ýa geçen günlerimi, eden zatlarymy siz häzir edip ýörsiňiz. Daşyny işläp geçirýärsiňiz. Ine men bir wideo gördüm. Bir biziň watandaşymyz Moskwada bir maryly oglana kömek edipdir. Iş tap beripdir, olam kösenýämiş. Onsoň günleriň bir gün şu maryly oglan gürrüň berýär. Men öýe pul iberip zat etdim, öýdäkä maşyn al diýip, ýarty puluny geçer, men ýanwarda-da baryp ýarty puluny berýän diýip, maşyn al diýip, ýaňky aýtsa, ol aýal maşgalada pul ýok diýipdir. Olam diýýär, men dokuz müň dollar işläp-işläp iberdim Türkmenistana we şo pullar ýok. Görgüli näme etjegini bilenok. Elbetde, olar ýaly nemeler bolar, şo ýerde ýaňky şo dos oglan Ýaňky şu öýüňi eýsdärler, başga şoň dosty, nemä ýüzlenýär, gelin gyzlara ýüzlenýär. Näme üçin beýdýäňiz, biz eşek ýaly işleýäs, siz ýaňky ärleriňize garaşaňzok, pullary dagydýarsyňyz, soraman alýarsyňyz. A sen daşynda näme işläp ýörsiň? Sen näme üçin maşgalaň eýesi bolanok? Näme üçin sen daşynda işlemeli? Waý men hiç zat edip bilemok, men daşynda işlemesem maşgalamy saklap bilemok. Be maşgalaňy sen saklamaly, Türkmenistan eger döwlet bolýan bolsa, iş bolmaly, alýan aýlygyň maşgalaňy saklap bolmaly. Ministerstw ekonomika we finansda ýörite rasçýotlar bar. Bir maşgalany saklamak üçin minimal aýlyk näçe bolmaly? Şoň esasynda aýlyklar berilýär. Diýmek, şo ýerde falşiwi hemme danalar. Ol aýal maşgala günäsi bardyr welin az. Esasy günä iki sany çäreçi. Hiç zat etmän çäre edip neme edip ýörük. Kepil iýip pul ogurlap ýörenler. Siziň puluňyz içinde ogurlanýar. Siziň döwlediňizde hiç hili kanun, hiç hili adalat ýok. Şondan siz daşyna gidip işlemeli bolýaňyz. Daşyny işläp öýdäkä pul iberýäňiz kontrol ýok çalyň ýanyna däl onsoň şo ýerde näme bolsa bolaýmalyda elbetde şo ýerde bolar şoň üçin biz maşgalamyza döwledimize köçämize şäherimize eýeçilik etmeli näle eýeçilik etmeli maşgalaňa özüň köçäňi raýonyňy şäheriňi sesleriň bilen baryp žalyp edip ýaňky çinownik kontrol edip biz saklamaly başga alaç ýok şony etmesek pikir etmäň türkmenistan düzeler ýa türkmenistan gül ýaly döwlet bolar oňa seretmäň hemme gurulýan zatlar o siziň puluňyza gurulýar Hemme Gurbangulyň we Serdaryň gurýan, açýan çäreleri, ýa geçirýän çäreleri we açýan obýektleri siziň puluňyza gurulýar. Eger-de şolar şony etmedik bolsa, başga biri eden bolsa, şondan bäş esse zatlar gurlardy. Ogurlyk etmek üçin olar edýärler. Gönden-göni ograbilenoklar, şu ýaly kontraktlar edip, zat edip ogurlamak üçin edýärler. Ýa siziň durmuşyň üçin edeni bar. Ýa olar ýaly gurluşyk edýän bolsa näme üçin sizi işe alanok, näme üçin siziň firmalaryňyzy işe alyp, size pul berenok? Siz bolsaňyz daş ýurtda sowukda kösenip, ölüp, sowuklap, kösenip, ýaraman bolup ýörsüňiz. Ine şonuň üçin. Şonuň üçin biz Watanymyza eýeçilik etmeli. Watanymyza eýeçilik etmesek biz wara, öz Watanymyzda çujgoý bolarys. Hä, çujgoý öz ataňa. Öz wataňyňa çujgoý. Barýaň welin, polisiýam hemmeler seni hasabam edenok. Üns beriň, hukuk gorýän organlar biziň hukumymyzy goraman, biziň hukumymyzy bozýar. Hany döwlet? Hany prezident? Hany konstitusiýanyň garanty? Näme üçin emzim otyr? Näme üçin türkmen Türkmenistany terk edip gidýär? Hany oň prezidenti ýokmy? Hany oň milli lideram bar iki gezek gahryman? Şoň üçin biz şulary tussag edip basmaly. Biz tussag edip jenaýata çekmesek, biz özümizi jenaýata çekerler. Dogry düşüniň. Bular adam ogurlap başladylar Daşoguzdan aktiwistleri. Bular içinde türmä düşürip etjegini edýärler adamlar bilen. Ine okadym bir aýal maşgala Lebaba baryp ýaňky muň ogluny tutupdyrlar töhmet atyp zat edip. Iki ýyllap produkty eltip gatnap ýörese onsoň biri ýagny duşýa şoňa Seň ogluň iki ýyl mundan ozal Owadandepede öldi diýse aňyndan huşundan gidýä. Aňyndan huşundan gidip şo indi adam däl. Şol ýaly alýarlar. Ol namys wyždan türkmençelik o zatlar ýadyňyzdan çykaryň ýitdi gitdi. Gide baka olam bolmaz. Maşenniçestvo egerde migrasiýanyň ýolbaşçysy göni aýdýan bolsa men täze dwiženiýa tapdym geliň halkdan şulary şulary alyp bolýar pullary şulary şulary ediňde ýarsyny getiriň diýip e ministerstwolarda şeýdýärler. Egerde Serdar Berdimuhamedow diýýän bolsa Ogurlyk ediň näme etseňiz ediň kellesi galmaz ýaly ediň adamlaň. Sizden konstitusiýa sorajak ýok menden başga. Baryň işiňiz bilen boluň diýip. Ýygnaklaryna gatnaşyp görüň. Ejeň-de bajyň. Hökümet boluň ondan. Amerikada adamlar aýdýar hökümeden gördük welin bir masgaraçylyk. Myrat hökümet bolmaý ondan. Buluň edýän işleri. Gönnen salowmaleýkim diýmäkä otuz prosent bermeseň gürleşemzok. Hökümet boluň banditler diýýär. Kezzaplar. Ine hökümet ine prezidentiň ýanyna barýan adamlar göni aýdýar prezident bilen duşjakmy kontragyň otuz prosentini getir. Onsoň duşdurly gol çekdirýär. Bular o boýun alýar. Gol çekdirer kontrakty neme eder diýip boýun alýar. Diýmek Serdaram şoň içinde. Ine Türkmenistan. Mundan beter biz dagydyk, mundan beter indi bolmaýar. Şular öz tohum ýyllar boýy, asyrlar boýy çüwredip geldiler. Indi Türkmenistan çüwretdiler. Biz çüwrük tohumdan dynmaly. Üns beriň, çüwrük tohumyň wekili marda, marlara sögüşini gördüňmi? Ynanyň biz Sowet Soýuzy koloniýa bolduk zat ýaly, eger şo ýerde Ahalda, Ýamarda şur ýaly bir samsyk gelip sögen bolsa, çölde ýitirmez ýaly şony ederdiler. Häzir näme? Oň marlara aýtmadyk zatlary ýoga. A marlar priçom? Hany ar-namysy ýokmy? Mar dämi Türkmenistany saklap gelýän? Maryň gazy dämi Türkmenistany saklap gelýän? Ýa näzormy? Şoň üçin biz galmaly, başga alaç ýok. Beýle ýazsaňam, eýle ýazsaňam biz galmaly. Galyp şol edil ýygnamaly. Hemme çüýrük tohum ýygnamaly, asly. Çüýrük tohum bolsa ýygnamaly. Içinde arasynda gowular amma oň gürrüňi ýok. Ol goýbereris ýöne esasyny ýygnamaly biz. Hemme pullary býujede goýmaly. Hemme pullary. Oglanan pullary. Şoň oglanan pullary býujede goýsaň bir Türkmenistan bir killap öz-özüni ekläbilýär. Ine, Puluny yzdan alarys. Ine häzir özgerşik bolsa nireden alarys ine pullar. Hemme otelleri bäş ýüz milliona ol Bahreýnde hemme zatdan satyp-satyp Türkmenistana getirmeli pullaryny. Olaryň pullary däl. Olar hökümede gurban berende ynanyň şonuň oýe diýip lýubowniça saýýar. Muň normalny türsügi ýok-a, o paraşut. Bir ložka tutmany, wirki tutmany bilenok. Diýmek hemme ogurlanan pullar dogan garyndaşy ine şul wezipäň esasynda kezzapçylyk edip ogurlanan zatlar. Biz ýaly bir günem işläp pul gazanyp görenogä, gije gündiz aýlyk berip adamlara kreditler alyp etip görenogä. Hökümediň hasabyna biziň hasabymyza ogurlyk edip gezip ýören kezzap. Ine şul ýaly ýagdaý hormatly ildeşler men şony aýtjak boldum Şonuň üçin men haýyş edýän ine häzir DVT ýörite şotlar açýa lira, ýewro, dollar. Egerde men görnüp bilemok, men neme edip bilemok diýseňiz ine şu fonda geçiriň. Şu fondy aktiwistler özleri ýygnak geçirip özleri aýdar nirä geçirmeli özleri geçirir. Men şoňa dahylym ýok. Men gaýtyp özümi goýjak. Sebäbi biz ýeňiş gerek bize. Şonuň üçin watandaşlar eger-de watan diýip, maşgala diýip, geljegim diýip pikir edýän bolsaňyz, biz hereket etmeli. Herekediň esasy bölegi pul goýulmaly. Sebäbi pul bolmasa hereket edip bolmaz gynansagam. E, öňe çykýanlaram ine şolar-da ýagny edýän işlerine, ýagny telefon diýdi, hereketler, komandirowaçny, gostinitsalar, adwokatlar hemmesine pul tölemesek bolmaýar. Öňe gidýänler öňe gitmeli, öňe gidip bilmeýänler ýaňky ýüzüni görkezjek däldir. Ikinji liniýada işlemeli, eger ikinji liniýada işläp bilmeseň, üçünji liniýada pul geçirip, ýaňky şul hereketi saklamaly. Ine şeýdip biz ýeňip bilýäs. Bize köp pul gerek däl. Ine şoň üçin watandaşlar aýtsaň aýdybermeli, herekete geçmeli bolundy. Men şuň bilen aýtjak zadymy aýtdym, şuň bilen men efirim gutarýan. Ine size otuz ýyllyk bitaraplygy gürrüň berdim. Masgaraçylyk. Iki sany çäreçi Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowlar Putini garşy alyp, ýallaklap, ýalap ony ine çäre geçirdiler. Öz çärelerini. boldy. Bir Ýewropa lideri ýa Birleşen Milletler Guramasynyň uly wekili ýa-da Amerika wekilini gören dälsiňiz. Sebäbi bu olar hasap edenok bula. Ine şular ýaly biziň liderlerimiz. Şonuň üçin biz normalny döwlet gurmaly we normal liderlerimizi saýlamaly. Prezident, Mejlis we beýleki ýaňky hökümet işgärlerini we şolar bize hem ara getirer hem bize gije gündiz hyzmat edip işlär. Indiki duşuşyga çenli hoş sag boluň hormatly iňdeşler sag boluň. Men häzir tiktoga girýän eger tiktokda soragyňyz bolsa şo ýerde siziň bilen gepleşik geçerin. Tiktokdaky adresim Myrat Gurbanow diýip ýazsaňyz taparsyňyz. Men tiktokda. Hoş sag boluň.